phalaphala fm yo vha hone nga ḽa mbili ḽa luhuhi nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefurathiṱhanu nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefuṱahemalo radio thohoyanḓou yo mbo ḓi ṱanganywa na radio venḓa ḓuvha ḽa u thoma ḽe radio venḓa ya ya muyani vhathetshelesi vho ṱanganedzwa nga vho vevisa ramuṋenyiwa Hei ndi radio venḓa tshifhinga zwino ndi minithi mbili u bva kha iri ya vhuṱanu ndi tshirovha salatiel ramuṋenyiwa a vha ṱanganedzaho ṋamusi muhashi wa u thoma u hasha muyani kha Radio Venḓa. Kha vha ḓiphine nga radio hedzi dzine dza ḓo vha shumela nga misi yoṱhe. Hoṱhe hoṱhe nda ri vevisa Venḓa.
Vhaṅwe vha vhahashi vha u thoma vha Radio Venḓa hu katelwa vho Vevisa Ramuṋenyiwa, vho BR Manyatshe. Wa ṱoḓa u vhala vhoṱhe zwi nga u kanganyisa. Muungo wa radio nga hetsho tshifhinga wo vha u tshi pfala nga heyi nḓila. Heyi ndi radio Venḓa. Radio Venḓa tshiṱitshi tsha khwine. Radio Venḓa yone ya vhavenḓa. Radio Venḓa khonani yavho ya maola luambo lwavho.
Dziṅwe dza mbekanyamushumo dza musi uḽa dze dza vha dzi na bvumo vhukuma hu katelwa Magondoni. Tshi takadzaho ndi, ndi zwa uri pfufho khulwane ine muthu a nga kona u i wana kha ino mbekanyamushumo ya magondoni ndi u tsireledza vhutshilo hawe a tsireledza na vhutshilo ha vhaṅwe vhathu vhane arali a tshi nga ṱuwa fhano shangoni vha nga sala vha tshi shengela. Mitambo.
fhala kha muroka solos ltd larry park mafarani a tevhela fhala ene johannes mashangu ha ḓa fhala muṱhangana ene george harari makhuvhela ha ḓa goodman hlongwane ha ḓa fhala ene rodney bush ha ḓa andres mpondo ha ḓa fhala william makura ha ḓa joseph rapineho kha ri ḓivhane ndi madekwa na vhuḓi vhathetshelesi vhoṱhe vha radio venḓa ya koporasi ya khasho afrika tshipembe ndi khou dovha hafhu nda vha ṱanganedza ṋamusi nga lavhuraru kha mbekanyamushumo yashu ya kha ri ḓivhane ndi mbekanyamushumo ya kha ri ḓivhane ine ra ṱangana khayo tshifhinga tshoṱhe nga lavhuraru dza ndumeliso
ndi mbekanyamushumo ya ndumeliso dza luṱingo ndi vhonyi eh, ndi vho eh, ndi vho blake

vho thetshelesa radio venḓa ya sabc hu khou tevhela mafhungo vha tshi abalelwa nga vho victor mukwevho nevumbani ndi matsheloni matsheloni vho muhadi a u fhedzisela a ri Zwimogo zwine zwa itwa nga mimoḓoro ngei Brazil zwi khou tshikafhadza mupo lwe a vhuya tou dzhiwa vhukando ha uri goloi dza zwikorokoro dzi songo tsha dzhena badani. Musi goloi dzi tshi fhungudzwa u dzhena dziḓoroboni, zwikorokoro zwine zwa enda zwi tshi dubisa ḓitshi zwo iledzwa fhethu hune ha wanalesa vhathu uri vhathu vha kone u fema vho mufe wavhuḓi. Ngei Sao Paulo, u bva nga awara ya vhusumbe nga matsheloni u swika nga awara ya vhumalo nga madekwana, goloi dzine dza sia ḓitsi nga murahu dzo iledzwa dziḓoroboni na fhethu hune vhathu vha wanala hone. O guma mafhungo awara ya vhumalo.
Tshibulebule. Radio yo thoma i tshi hasha awara dzi si gathi nga ḓuvha, i tshi sielisana na Radio Tsonga. Kha ri pfe vhahashi, ḓuvha ḽe a pfi radio a i tsha vala, khathihi na maipfi a u tamela mashudu nga Khosi-khulu Vho Phiyari Mphephu. Ri a ni tshisa!
Ri a vha ṱanganedza vhathetshelesi vha Radio Venḓa vha khou ṱanganedzwa nga andy andrew manavhela na soli ramunenyiwa ri ri vhathetshelesi vhashu u bva ṋamusi radio a i tsha valwa i shuma vhusiku na masiari ndi uri ḓuvha ḽoṱhe zwino vhathetshelesi vhashu ri ḓo ri ri tshi vulaho mushumo washu ra thoma ra humbela vhahulwane vhashu uri vha ri fhe maimbiwanyana ḓo humbela khosi khulu vho pr mpepu uri na vhone vha ri kanzwe nga zwiṅwevho Vhavenḓa vhashu vhoṱhe. Riṋe Vhavenḓa ri pfa ri tshi ḓihudza-vho nge ra wana khasho ya ḓuvha ḽoṱhe u fana na dziṅwe tshakha fhano kha Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe zwo bva kha u konḓelela na mafulufulu na u sa neta hashu.
Nga ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fu ṱahe malo, nga murahu ha u vhulawa ha mashango haya, Radio Thohoyandou yo mbo ḓi ṱanganywa na Radio Venḓa. Dzina ḽa uri Phalaphala FM ḽo bva phanḓa nga murahu ha musi ho itiwa khuwelelo kha vhathetshelesi, ha humbeliwa madzina. Vhalanguli vha tshiṱitshi vha fhedza vha tshi nanga madzina mavhili, Masase na Phalaphala FM. Ha ḓi vha na vhathetshelesi vhe vha ri Radio Venḓa ḽi songo fa. Fhedzi he Phalaphala FM ḽa bva phanḓa. Kha ri pfe mulanguli wa tshiṱitshi nga hetsho tshifhinga, Vho Joseph Sadiki, nga ḓuvha ḽe dzina ḽa u ri Phalaphala FM ḽa rwelwa ṱari.
A ro ngo ita zwine riṋe ra vhona zwi zwone. Ro zwi shuma na vhathu. Ro humbela na u ṱoḓa mihumbulo ya vhathu. Ndi hezwi zwine vha pfa zwithu zwa hone musi zwi tshi itiwa zwo isiwa na kha vhathu.

vhaṅwe vha ri hai ri a shanduka ngauri zwithu zwi khou shanduka the public was in favor of phalaphala
Phalaphala FM yo ḓa ya thoma na mbekanyamushumo dze dza tangwa na u edziselwa nga dziṅwe radio. Mbekanyamushumo dzi fanaho na Peace Jobs. Nda ndi matsheloni.
Mishumo i ya mutsha. Ha mutsha nda.
Mishumo wo thoma ndi wa TV ya Kupeperele ine i ya funga fhedzi i ya amba i sa mitalo mitswuku na midala. Mm. Mushumo wa vhuvhili ndi wa fridge ine i ya tshoka. Ivha fridge i khou tshoka. Ee. Nda.
Khoroni. Ndi matsheloni ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Khoroni kha ri ḽitsuke ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumbili-raru ḽa ṅwedzi wa Shundunthule ṅwaha wa gidimbili fumi rathi. Muthetshelesi wa Phalaphala FM nṋe ndi Pfirofhiwa, ndo vha ṱanganedza nga u tou rali.
A ri ḓo tandavhudza muhumbulo sa lushaka lwa Vhavenḓa ri dzhene mbingano ri tshi i pfa ra i pfesesa. A hu na na mubebi na muthihi a nga ri wanga a ḽi vhe ḓabaḓaba, u ri a zwi naki zwine zwa vhaṅwe. Vhathu vhavhili vho fhambanaho zwino vho divosaho. Hu na mubebi muthihi kha tshanḓa tsha monde a khou tikedzwaho mbingano nga hangei, hu na mubebi muthihi kha tshanḓa tsha vhuṋe a khou ri a i kwashekane. Tshiko.
Nṋe ndi Firotenda, ndi hune ra ḓo vha roṱhe na ṋamusi. Kha mbekanyamushumo ya tshiko masitshele a ḓuvha ḽa ṋamusi, ri ḓo thoma nga u ṱanganedza mihumbulo yavho musi ro lavhelesa ṱhoho dza mafhungo. Tshiṅwe hafhu, ndi nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara nga awara ya vhuvhili musi ro lavhelesa. u ṋetshedzwa tshigwevho. A Muṱhannga wo na wa miṅwaha ya fumbili rathi ndi Vho Godfrey Ntsieni o vhonwa milandu miṱanu ya u vhulaha, miṋa ya u tzhipa na mivhili ya u ṱangula. O gwevhiwa u dzula dzhele miṅwaha ya maḓana mavhili na fuṱhanu ṱhanu. Miṅwe ya heyo miṅwaha i tshi ḓo vha i tshi khou tshimbila mazha. Ndi heyo mbekanyamushumo ya tshiko ṋamusi.
Kha mbekanyamushumo dza u thusa vhadzulapo, Phalaphala FM yo swikelela zwinzhi. Fulo ḽa u kuvhanganya zwienda ḽa vhana vha tshikolo. U bva tshe ra thoma nga ṅwaha wa gidimbili rathi, ro no kuvhanganya zwienda zwi paḓaho zwigidi zwa fumiraru. Vhana vhane vha paḓa zwigidi zwa fumiraru vho no vhuyelwa nga kha heḽi fulo. Ri livhuwa vhoramabindu na vhathetshelesi vhoṱhe vhe vha shela mulenzhe. Mitshino ya sialala. Hafha ndi hune ra ḓiṱongisa nga sialala, Ṅwaha nga ṅwaha ri vha na hoyu muṱaṱisano hune zwigwada zwa sialala zwa ṱaṱisana. Hezwi zwi thusa u vusuludza mvelele. Ro ṋetshedza nnḓu dzi re na tshivhalo, ro ita muṱanganelano na vhoramabindu vho fhambanaho, ro dala fhaḽa Siloam he ra ṋetshedza nnḓu ya phera dza sumbe na fenitshara ya hone kha vha muṱa wa Ha Ramugondo. Nyendo dza mashangoḓavha dzo thoma fhano kha Phalaphala FM. Ro no dalela mashango a re na tshivhalo a fanaho na France, Spain, United Arab Emirates, Thailand, Bangkok, Greece, Argentina, Brazil, Turkey, Gibraltar, India na maṅwe manzhi. Phalaphala FM yo vha phangami kha uri hu thomiwe pfufho dza muzika wa Tshivenḓa Tshima, Uno ṅwaha tshima dzi khou dzhena kha ṅwaha wa vhuṋa. Hezwi zwi khou thusa u takula muzika wa Tshivenḓa na u u anḓadza kha dziṅwe tshaka. Naa afha muṱani wa Phalaphala FM hu shumiwa hani? Kha ri ḓo mona na dziofisi ri vhone zwine vhashumi vha dzhena khazwo kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha.
nṋe ndi joel tambulani administrator ya phalaphala fm ndi shumana na procment fhano kha phalaphala fm ndi wanala ofisini henefha u bva musumbulo u swika la vhuṱanu awara ya malo nga matsheloni u swika awara ya vhunu
dzina langa ndi fimulelo ra marumo ndi executive producer ya mbekanyamushumo dzashu dza pfunzo sabc education kha phalaphala fm
ndi nṋe mutenda na thengwe ndi shuma kha phalaphala fm ndi ita sound and imaging
nṋe ndi nṋe lady j fhano kha phalaphala fm ndi on air traffic officer a
nda ndi nṋe toshgil mubveledzi wa mbekanyamishumo ya dzi ya u rowa kha parapara fm awara ya vhuraru vhukuma nga awara ya rathi musumbulo swika ḽa vhuṱanu nda Thank you.
ndaa eh, nṋe nga dzina ndi rofhiwara mpfumedzi mudzudzanyi wa muzika kha phalaphala fm ndi hafha noni hune ra vha ri khou shumela hone eh, hune ra vha ri tshi khou dzudzanya muzika uri guma wo ya lushakani a huna na cd na nthihi sa unga wa khou dzi vhona hafha ofisini ine a ya studio ri shumela hafho noni u itela uri muzika u kone u ya lushakani ndavha ya ndo Sharon Ravele, the programs manager wa Phalaphala FM.
nṋe ndi pfhi murendeni muhali ndi mudzudzanyi wa mafhungo kha phalaphala fm nda dovha nda vha muhashi na mubveledzi wa mafhungo a zwa ikonomi na masheleni henefha kha phalaphala fm hune mafhungo eneyo a hashiwa kha mbekanyamushumo ya vhanḓilani na madzhandibai nga matsheloni khathihi na kha mbekanyamushumo ya dziarowa na 38 nga masiari nda dovha nda hasha mbekanyamushumo ine ya ḓivhea sa nḓivho ya masheleni nga ḽa vhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe u bva nga hafhu u bva kha awara ya vhumalo nga madekwana u swika nga awara ya vhuṱahe henefha kha phalaphala fm a nṋe ndi fana nani makhadzi mpilo ndi muvhali wa mafhungo kha phalaphala fm nda dovha hafhu nda vha muimbi wa muzika wa afro jazz ndi fulufhela vha ṱoḓiphina nga mafhungo nga tshifhinga tshoṱhe musi ri tshi khou vha ṋekedza one nga luambo lwa grade one ndi vha funa zwone a ah. ah.
nṋe ndi phala matonsi ndi mubveledzi muhulwane wa mbekanyamushumo fhano kha phalaphala fm a ah, nṋe ndi nṋe rudzani mulaudzi ndi muhulwane wa ofisi ya mbambadzo kha phalaphala fm
My name is Freddy Sadiki. I'm the station manager at Parapara FM for over 10 years now. I've been with the SABC for over 20 years.
afha ndi hune ra hashela hone murumba u khou tambela tshanḓa kha vhanḓilani majantibai na tshiṱagong
Eh, a tshi vha tshi khou lila vha tshi musa zwori o ita mini ṅwana ari vha khou ntambudza nga maanḓa tshikoloni vha sokou nthwa hezwa zwori ndi ḓo ni wana tshikolo tshe tshi fa ndi ḓo ni wana masiari na musi bambeloni ho mutukana a swika haya vhusa vhabebi baba vha ri ndi muhirela vhalindi hoyu ṅwana kho to lindiwa tshia tshikoloni u ṱuwa na vhalindi vha na mini vha na zwoṱhe zwine zwangazwamedza dzoṱhe na musi a tshi vhuya vhuya navho aha zwina ri twa dzhena na- na- na kilasini Eh. zwi amba uri nga ḓiwana ha vha tshi khou tou shosha vhangei phanḓa vha tshi khou funza i Eh. havha vhanna vhavhili muṅwe angafha muṅwe angafha kuṱhanga ku vhukati ndi ngani kha vha vhona vha vhalindi vho ko- vho- vho- vho dzula ngafha ngafha matonga deske ho gogodelwa zwivhini Ah, ndi- a ri kho amba zwa- zwa- eh, eh, zwa zwa zwinoni Eh, zwone zwihulwane hogo zwo zwo to vhewa nga vhanetosiwa zwori uyu muthu kana nga kwamiwo nga muthu ṋamusi na muthishere na vhona vha tshi mu- vha tshi tetemela vha tshi mu vhudzisa ya nwelela na pfunzo kha vhaṅwe vhanatendi vha fhedza ndi zwi ita shango phela minzhi ya fumi na mbili ri khou bva kha warasha vhumari thomeri kati ya- ri a vhuya ri ṱhasulula tshigathalo tshiswa na muano zwino ndi tshifhinga phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe